A mi bɔn li kuɣisi laabu na? Lala eh, ti shɛŋa tin vandi maa kamani siminti maa chaana nim dini maa a yi niŋli din yɔhima dindali maa kamani di ku bukaata amaa di lee tam ni ninsal yi gu yaɣi kamani loori guubu dahin shɛli ni ti bɛni ka a ku lan tooi gbam gba Di zuɣu a yi vali lala ti shɛŋa ti ni yɛli ŋɔ, di chɛrimi, di yɔhindami kaman dindali maa yaa kpe kani, amaa dabisi gbaliŋ shɛŋa din beni maa, di zaa yaa ka a yɛn zaŋ n-tum maa. Di zuɣu a yɛn ti nyami ka a niŋ amiliya. A ni daa na ka amiliya ka chani shɛm maa, a pa niŋ amiliya ka chɛndi maa bi lahi chana. Amiliya kɔli ni di lan noli. Di zuɣu di gba zaa mali, Naawuni yikɔni, di gba mali ti la shɛŋa ti ni yɛn zaŋ m-buɣisi ti a. bee n ti lala nira. Ka Naawuni yi yu ka saɣi ka di pala silimiin tima ŋɔ ka a yɛn nyu saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ kamani bindiri shɛŋa ti ni diri gba di gba zaa tooi pahirila lala yɛlimuɣisira ŋɔ maa dizuɣu kamani doo di tu ni amaŋmaŋ mi n doli tali labiri nyaaŋa bee di chani tooni a mini paɣa yi beni a ni daa tooi chani shɛm ka a ti lahi tooi chani lala. A ni baŋ ni o ni labirila di labiri lab nyaaŋa maa, a yi di gu ti kpe Silimiin tuma ni, din pira ka waɣa sa. Labimina, kul labimina nti zaŋ a Dagbanli shɛli a ni kul yɛri maa, di gba malila di tima.
N ba pira nyɛla bɔhigɔ kpɛŋɔ maa, a yi kana ti yuli, niriba pam tooi yɛri li. ehm, di dɔri shɛli bɛni ka boonli chua ka shɛba mi ni kooko ka dɔri shɛli bɛni ka boonli kpaɣu piɛliga di laa dɔrita ayi maa di gba zaa zooya pam ka di tooi n chaɣ doo dablim ka yaa tiŋ yɛlimaŋ lee nyɛla wula eh, hali de bini ŋɔ gba a bi kali paali eh, ni zaŋli pahi dirigu lala dɔri shɛŋa tin yɛri maa di shɛŋa bɛn nyɛm lahi ʒibisi di ka doo ni di to ni o dɔɣi amaa di bi tu ni di galisi yaɣi Kamani eh, dirigu. Dirigu nyɛla niriba pam ni mi ka di be nini ni polo ni zuɣu ni, amaa ka di polo ko ka di be di gbaari shee. Ka di ku gbaagi a shee ŋɔ ayi, ka nyimbila mi a maŋ yɛla gba balli a ti tɛhiri naa mini paɣa laɣim. Hal chɛbigu gba, chɛbigu gba zaa nyɛla din din daalaamanim galisiya pam, kamani chɛbigu ŋuna hal di niŋda n ni tooi niŋ ninsal zinli. Bɛ a yɛn baŋ ni chɛbigu m-mala maa? An ʒiya a nimbi a ninkarigi ŋɔ ni maa kpɛma a yɛn zaɣasirimi a nyɛ so ka o ku ʒiya ka mali o nuu n nandili to chɛbigi n bala ka chɛ din niŋ di puuni maa shɛli biɛni din biɛla puuni ka shɛli mii naan yi bɛ gbuni ŋɔ ni dizuɣu di yi ti ŋmɛlim yaɣi Di tooi kuri doo dotali, di tooi gbarigiri doo dabili. Ayi ka a ku nya paɣa ka di bi ŋmani, ka di ŋmanila a dokpee. A nya ya? Di zuɣu chɛbiga ni dirigu. Lala doriti ŋɔ maa nyɛla din nahi n-ti dabba pam. ka ti ku mali dabirisi n-doli ti mini tima. A mi kɔya ni niŋmi n-tibili a ni baŋ ti soya ka mali wɔyisa. Bɔhisi maa di nyɛla diba ayi, a ni tooi kpe zaɣ yini maa puuni, din nyɛ kpaɣ piɛliga. Kpaɣ piɛliga. To kpaɣ piɛliga ŋuna di tooi niŋda ka nyini doo ŋɔ ka a ku ʒiya ka a nuu be a yaɣisa ŋɔ ni ka a kɔri li hali a ni baŋ ka nɛma maa ti veera bee shɛli na a ni tooi ku chaŋ bela ka a nya kaman ka a yaɣisa maa niŋ dabidabi. lala dabi dabi maa hali a zaŋ a nyin yari a kɔrili ka di ti niŋ ka a nuu kpa a nyee polo a wumdi la di ʒiɛɣu ka zaɣa viɛlli m bala bɔn tibbu tili di zuɣu kpaɣa piɛlgu nyɛla din gba zaa gbarigiri doo dabili ka ku ka ni too ku doo do tali ka a wolisi li woli je di zuɣu din na ku piligi niŋda maa di yɛn niŋ o zuŋɔ n ku kɔrila nyama a ni kɔrili hali n ti be niriba ni. ka bi mi ni a kɔriti mi maa ka ku kɔrita dama a kɔrita ti kpɛri a mi nyaɣisim. A yi yɛli maa ti yimila yɛtɔɣ shɛli so ka kpuɣ piɛligu maa daa niŋ ŋun fɛs tam bala ka niŋ ŋun na ʒi nyɛli. Di zooi pam ka niŋ daadam tooni ka a nya ka di naa niŋ kamani Nabi kɔɣu ni yi niŋ ni yi niŋ maa naa ku niŋ ka di buɣim dili laasabu maa ka di niŋ o tooni la ka o daa yɛli ti mali saɣim a Nabi kɔɣu niŋ o tooni.
Kpambo bɔhindi maa ti bi bɔhira ti bi bi bɔhindi. Dina bi kɔɣa niŋɔ tuuli.
A ni nyɔŋɔ.
Sa ban bi doro ya tɔɣa ba maa mi kpaa piɛliga bala. Kpaa piɛliga n bala. Ŋun ni nyɛli maa ŋun zaŋli ŋmahindi na bi kɔɣa. Hali so ni tooi mali paɣa n ti dɔɣi bihi anu ka a ni yɛli shɛli maa ti paɣi o ka ŋun mi din bala. O na ʒin ʒini shɛli polo ka bi yɛli ka o wum. O mi bi bɔhira ŋun o yi ti niŋda wula ka di niŋdi maa, kamani ti ni yɛri ŋɔ, To so ŋun ŋuna, ŋun ni tooi wumdi ka di nyɛla ŋun tuuli m-bɔŋɔ ka o wumdi maa. Naawuni yikɔni di zaa ha malila di tilahi, ka di kuli pala Naawuni yi yu ka saɣi a diya nyɛla nachɛŋ ti buɣisi nya. So mi n-kul deei chaŋ ti tumda ka di bi paai dabisa maa gba, ka o yɛli ni ŋumbila yɛn niŋ ni ŋun nya omaŋ.